I chet zai theih zia te tanpui ngai i tanpui thin te hi a ropui khawp mai. Mahse, mahse, Spider mawi i pian thar loh chuan hremhmun ai kal dawn. I thiamnate leh i theihnate nen khan Lalisua rawn pan thuai rawh. Isuan a hmangaih che sin.

Milo ngai ta teh. Lali sua ring la chhan dam i ni ang. I larna hi dam chhung tan chauh ni sin. Lali sua hi chatu ah nunna a ni. Lo pan thuai rawh.

Mi hausapa farnu pakhat chu TKP member niin college-a lehkha zir lai a ni a.

Ka Facebook phats dawn. I fel chuan i Pathian leh GKP a mual pho dawn a sin. Zir hram hram rawh Mami. Ka ning ka ning ka ning zah in chunga leh khat ang. Aww. Krista a hming putu kan nih chuan pei lo chum chum pawh a kan mawhpurhna kan tih hram hram a ngai a sin. Lehkha zir kha i Kraws a nia i put hram hram a ngai a ni. A lo neih tak chu ka leng dawn bai. Kum za Kristian kan ni tawh a, mahni hna a rinawm te hi Pathian thu ni tih pawh kan la hre si lo. Thil ṭul lo heng, idol, icon, Manchester, Arsenal, tih ang vel mai mai ah te hian kan rilru kan pe zo a, a mangan thlak ṭhin a ni. Engtikah takharh chhuak ang i maw?

A taima lo hle a, rangva erawh a hrat hle thung a. Vawiin chu huan ka sam dawn ni aw, ka kuhva huanah chu hnim tawh nasa si a, aa ni sa mai, luna ang.

Tkb member ni bawk Mizo ni bawk chu tei mak em em tur sin. Tichuan vala chu that se em em in ni leng in a mu ta a, zan a lo ni a, zankhuain a mu leh a, a tukah chuan. Mizo ni.

A va han mah ngam thlak tak em? Hetiang reng reng chuan second a ram a zau zel si. Krista tana danglam lam Kristian thalai kan va mawh tak em? Ani pawh chuan Pathian thu chu a bengkhawn duh lo va.

Aw le hei, hremhmun committee pawimawh tak koh a nia, Zampui tlanga kan intelligence spy te atangin Zampui tlang thalaite dinhmun report kan ngaithla dawn a ni. A hmasa berin agent a busy i lo sawm ang. Pu Deu Zampuii thalaii te khuan kumza Kristian an neih khu an chuang hle a, mahse kan duhdan hlir in an la nung reh e. Shahbaz, Anih enge an thlarau nun dinhmun te hi? Sir, tunlai changkâla thil chi hrang hrang hmangin an thlarau nun chu ka pawlh dar hneh khawp mai. Hnam dangte phei chuan an nunah ei tur an hmu lo reng reng. Very good, very good. Abhijit, i va hmel ṭha tak em? A nih lawng, Agent Dea, enge sawitu i neih ve le? Sir, Zampuii thalai ho khuan min ti lawm khawp mai. Thatchhiahna thlarau ka chan tir a, eng hna mah an thawk paih tak tak lo. Tin, ka lawm lehna em em chu Pi leh Pu te atanga an ram, Zampuii tlang ram humana changa an hre lo khu a ni. Hnam hmangaihna pawh an nei lo reng reng. A la ral lawk ang. Ha ha ha ha. Tuna an dinhmun khu chu khawih danglam a ngai lo ve. Mahse JSGKP inkhawmpui an neih mek ah khuan an harh chhuak mai lo vang maw? Lo kal teh u, inthlir ho teh ang. E khai, khu inkhawm an va tam ve. Agent dea. An lam leh hmup hmup ang a, Pathian hnenah an inhlan thar sup sup mai lo vang maw? Sir, Don't worry, dan pangahin an inkhawm a nih khu, biakin chhunga an nun khuaa an pawn lama an nun a nghawng pha lo reng reng. Hlauhthawn tur a awm lo fe, en ru khu tam tak chu kan ta chiang bal kan ta chiang bal. An rilru ah Pathian chibai buk a lang lo, a fa vuak ah an inkhawm pui ve mai mai a nih khu. A va lawm awm thin tak e, kan ta an ni, kan ta a nih leh i hausa pa unau te kha enge an chanchin le? Boss, khawveng nawmsak na u mai an tlan a, Isua an ring duh lo reng reng. Ha ha ha ha an va la chawh dawn tak em! Ha ha ha ha bum an ni tih khu in hre chhuak reng reng suh se. Agent te u han tang sauh sauh te u, ka Airtel number zawk ah hian report in rawn pe thin dawn nia. Attention! Khawvel chu a kal ngaiin a kal mup mup a, chutih lai tak chuan Pathian chu a mithianghlimte lawrin a lo kal a. Chumi hnuah chuan Setana leh a hote pawh an lo lang ve nghal a. Pathian thuawi duh lohtu'te chu hrenhmun a hruai tumin an um ta a. Zofa tena chanchin tha zar kan zoh nasat zia hi Chiarsen a ni lo. Heti taka min chawimawitu kan Pathian hian chawimawi let ve a va phu tehlul em! Hau, keini zanpui thalaite hian kei mahnia thiamna leh theihna inphumte, zanpui tlanga Pathian malsawmna inphumte nen hian theihtawpa sawi chhuakin Lalpar ropui nan i hlan ang u. Pathian min pek kan ram leh hnam hmasawn zel nan kan sakna zawng zawngin bei ila. Lalpa ai awhtu kan nih hriain theihtawpin chanchin tha hrilhin kum Sakristia nun dan tur a nung tawh turin zanpui tha lai lo zia ve deuh teh.